inniin Awustiraaliyaa jiru, inniin Ameerikaa jiru ejjachuu hawwu. Biyya Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam Amma deebi'eera. iddoo addunyaan itti dharraatu biyya itti dhalatanii ari'amanii bakka handhuurri isaanii itti awwaalame keessaa ba'anii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi sahaabaa kaan gara itti erganii fi bakka geessan dhabanii garii idhabu ilaa ardi alhabashaa fa inna fiihaa malikan laa yudlamu ahadun cindah mootii nam tokko isa biratti hin rakkannetu jira gara habashaa baqadhaa jedhanii garii garas erganii garii isaanii immoo gara madiinatal munawwaraa of dura achi erganii erga sahaabaan hundi makkaan keessaa bahanii godaananii dhuman akka nama shufeeraa yookiin nama konkolaataa yaabbachiisu yookiin immoo doonii yaabbachiisu eh, geejjibamtoota yookiin imaltoota yaabbachiisee ka'ee itti fixee booda boodarra seenaami rasuuli rabbiin sallallahu sallallahu alayhi wa sallam sahabaan isaanii asitti hin hafnee nama muraasa ka akka Ali ibn Abi Talib ka akka Abu Rabiha Abu Aba Yahya ka jedhamu sahabaa Rasuula Rabbi namoota muraasa malee harki sagaltamii sagal sahabaan Nabi Muhammad erga makka keessaa godaanuu mirkaneeffatan isaan illee ka annagaaf rahmanni Rabbi irra haa jiraatu karaa san irra deemaa jirra har'a garri nu deemaa garagaraan keenya dheebotu garagaraan keenya jaalatu almadiinat almunawwara duraan osoo rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam madiinaa kanatti hin galin dura gosa saditu qubataa ture yaman irraa ummanni awsii fi khazraj bara du- bara saddii ma'rib godaananii yaman irraa madiinaa rasuula rabbii

yeroo ibiddi gammoojjii Arabaa gadi bu'u, yeroo aduun oowwitu, yeroo qaajjibbuu fi bofni malee ilmi namaa socho'uu hin dandeenye keessa fiigaa dhufan gaaf tokko. Aishaan qaawwa keessaan gallaaluu jirra jette Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Yaa abii ataa Rasuulullah Rasuuli Rabbii dhufan jedhe jetteen. Maaluma fide Rasuula Rabbii jedhe takkaa Rasuuli isaa kan na dhufanii hin beekan. Huccuu bifa kanaan haguuggatanii Qureeshii wayta namni marti manatti gale, wayta namni hundi kararraa deemee namni hundi mana gale oowwa baqatu, huccuu bifa kanaan akkanatti haguuggatan jedhe Rasuula Rabbi Abaa Bakri wayta himu. Akkanatti haguuggatanii dhufan jedhe yaa Rasuulallah maaluma si fide har'a homa jabaatti si fide jennaan akhrij man indaka yaa Abaa Bakr nama si bira jiru gadi baasi dha Rasuuli Rabbi yaa Abaa Bakr. yaa rasuulallah innamaa hum ahluk wanni mana kana jiru maatuma keeti maati keeti malee nama biraatii miti dubbadhu waan feete jedhe achi yaa abaa bakr qad udhina lii lilhijra hijraa rabbi naa hayyame biyya makka keessaa bahu madiinatti galuu rabbi naa hayyame jedha rasuula rabbi

Ilma namaa irraa nama gammachurraa boohu Abaa Bakriin malee takka achi dura argee hin beeku jette. Gaafsan yaa Rasuulallah erga akkas taate gaala lama qopheessee lafaa qaba. Mindaallee natu kafale. Ijoolleen nyaata nu haa qopheessitu. Subii bor ganama haa baanu jedhanii murteeffatanii halkan gaafa Qureeshi Nabi Muhammadiin ajjeesuuf gosa hundarraa dargaggeessa cimaa filtee seeyfii harka keettee yeroo takkatti Muhammadiin rukutamee salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi akka dhiini isaa gosa keessa faca'ee gumaan isaa ebaluu gaafachuun hin danda'amnetti ajjeefinee dhiiga isaa gumaa isaa ganda keessa gosa keessa facaafna jechaan gaafa qureeshi walii galtee mana nabi muhammad marsitee bulte informeeshinni gaafsa min sab'i samaawaat arshi irraa dhufe rabbiin bira jibriil informeeshina marii mujrimman mari'atte rasuula rabbiititti dhufee himee galgala kana mana kanan bulin jedhee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam xiqqoma seenanii aliyyi ibn abi xaalib mucaa xiqqaadha yeroo san huccuu ofii itti uffisanii amaanaa isaan bira jirtu ta qureeshi itti dhaabanii bahanii kutan rasuulli rabbi galgaluma san gaara biraa hin deemne akka Qureeshiis tooftaa istiraateejii Rasuulli Rabbii gaaf san fayyadaman nagaaf rahmanni Rabbii isaan irra haa jiraatu faallaa gara kallattii Madiinaa geessu osoo hin taane faallaa kallattii biraa gara gaara Thawrii jedhamu dhaqan Rasuulli Rabbii Thawrii jechuun qotiyyoodha gaara santu dalloo qotiyyoo fakkaatu of gubbaa qabee yoo akkana laalan gaala san Halluu qotiyyoo fakkaatu ofirraa waan qabuuf sawri jettiin arabni. Jabalu sawri jedhanii waaman rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam achi keessa dhukatanii guyyaa sadii achi keessa turanii asma'a binti abii bakrii fa'atu nyaata itti fida. Abdullah bin Urayqitii fi Abdullah bin Abii Bakrii kun odeeffannoo information itti fida waan Qureeshi mari'atte Nabi Muhammadiin ajjeesuuf gaala dhibba lama ramatte. Nabi Muhammadii ergaan isaa ganaa Awurooppaa dhaquu ta'a. Ganaa Eeshiyaa dhaquu ta'a. Ganaa Awustiraaliyaa fi Chaayinaa Afrikaa guutuu wal gahuu ta'a. Qureeshii gaafsan sobamtee gogoomtee akkuma waan Nabi Muhammadiin ajjeesanii harkatti galfatanii gaala dhibba tokko ramadanii wayi gowwa wayi gogummaa Qureeshii gaafasan. Homa namni aduu maaltu hin danda'ama aduu aduu baatee. girdoo irra dhahanii awwaalu bishaan samii gad harca'u samitti qollofuun ni danda'ama bishaan ardii keessaa madde ardii keessatti affanuun ni danda'ama nabi muhammad dachaa saniitti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi nagaaf rahmanni rabbii isaanirra haa jiraatu abbaa fedhetu waca malee abbaa fedhetu iyya malee abbaa fedhe tu waanya malee Muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi addunyaa ijaare addunyaa hafuura baafachiise warra isatti amanee miti warra isatti hin amanintu ragaa ba'e Albert Einstein nabi Muhammad irraa maal jedhe Thomas Carlyle saayintistoonni addunyaa maal jedha nabi Muhammad irraa saayintistoonni Jaappaan Ameerikaa saayintistoonni Awustiraaliyaa warroonnummaan nabi Muhammadiin aduwii xilaata isaanii ta'an nabi Muhammad irraa maal jedhan seenaa seenaa dubbisa Toomaas Kaarlaayil goota koo jedhee barreesse. Saayintistoota hedduu warroonni argannaalee gargaraatiin addunyaa keessatti beekaman kalaqa gargaraatiin addunyaa keessatti beekaman Nabi Muhammadiin sallallahu alayhi wa sallam irra gowwaa nama sammuun isaa ganaffale nama sammuun isaa ajaa'i nama ha- firaashni inni itti irraa dhalate firaasha sheerii malee namni Muhammadiin arrabsu hin jiru ka firaasha sheerii nama firaasha sheerii beekta nama firaashni isaa sheerii firaasha Sheerii keessaa dhalate jechuun ilma zinaati. Ta firaasha sheerii. Nabi Muhammad namni arrabsu nama firaasha sheeriiti. Warra firaasha sheerii warra mataan garaffalle. Tirfanjati Nabi Muhammad namni arrabsu. Maaliif jennaani namni kabajamaan namaa nama hin kabaju namni haga ofii gahuun si gaha. Gadhee namaa jecha bareeda afaaniin irraan eegin. Gowwaa fi nama gowwaa jazbarraa jecha bareed dubbaha jetteen eegin. Burtukaana yoo cuunfan bar muuziin keessaan bahu. Hancoota yoo Afan burtukaanni keessaan bahu bara. Homa kamuuma isa keessa jirutu keessaa cuunfama. Dhoqqee keessaa burtuka yoo dhoqqee cuunfite burtukaanni hin bahu. Kanaaf namni afaan isaa jechi isaa gochi isaa Nabi Muhammadiin arrabsu dhimma amantiitiif osoo hin ta'in ni waanye. Gara dadhabe babal- babal'atiinsa ummata Islaamaa, babal'atiinsa ummata Muhammad, guddina, dagaagina, qaroomina, jabeenna, bareeduma addunyaa tana guutuu fudhatutti jiru kanatu isa gube.

rabbi garaa si kaa'e erga nabi muhammaditti waanyitee nabi muhammadiin arrabsite nabi muhammadiin xiqqeessite ittiin gubataa ittiin cinca'aa jiraatta malee nabi muhammad homaan ta'u maaliif jennaani takkaa sareen bahara seentee bishaan sochoofte baarii socho'in bahari xuraahe takkaan dhagee afuufaniif aduun takkaa dhaamteen beektu hancufa takkaan bahari takkaa xuraa'een beeku quban qabu

Itti bakki deemaa jiru nagaaf rahmanni rabbi isaanirra haa jiraatu. Dubbitu naan tarkaanfatee naan dabre. Eh, Gaafa rabi al-awwal ganama bahan gaara thawrii irra gaafsan makkaan gadhiisanii imimmaan isaanii haqataa innaki ahabbu bilaadillaahi ilayya biyya addunyaa keessaa rabbi jaalatu keessaa tana biratti jaalatamtu sihi yaa makka sogandi kee na baasu baate hawaasirraa hin bahu jedhanii meeshaa isaanii fudhatanii gaala sa- gaala sadihi abdallah ibn urayqit akkasuma abaa bakrii wajji bahan rasuuli rabbi sala allahu alayhi wasallam gaafa jalqabaa kiiloomeetirii jahaatama deemanii kiiloomeetirii jahaatama erga deeman jabala rukuubaa bushaymaat shimaala makkaa kallattii gara bitaatiin dabranii akka nama jidda deemu kallattii tooftaa istiraateejii akka aduwwiin isaan barbaacha bahe isaan argachuu hin dandeenye karaa jijjiiraa karaa micciiraa tarkaanfatanii guyyaa adeemsa san guutuu amma himeen dhaqqabu deemanii rasuulli rabbii guyyaa saddeet karaa kanatti waadi qudeyditti gabbu'anii waadi qudeydi jechuun bakka umu Bad osoo deeman Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waadi Qudayd achitti gad bu'anii beelaa fi dheebuun itti jabaannaan ganda san goran nagaaf rahmanni rabbi isaanirra haa jiraatu ganda san goranii ummu ma'bad haada jilbaa fi duyda hidhattee balbala jala teessi rasuulli rabbi hulaa isii irra dabran dhufanii nagaa birahmanii rabbii irra haa jiraatu dhufaniiti waa qabdaa waan nyaatan jedhanii rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam homaa manaan qabu barri homaa manaan qabu barrillee bara rakkinaati re'ee manaa qabnullee abuu ma'abattu fuudheeti kaan bahee re'ee takka bakkitti deemuu dadhabdee hafte qofatu mana kana jira jennaan mee isima san hayyama nuu godhi jedhanii rasuulli rabbii isii elmanna jennaan yaa rasuulallah isiinuu homaan qabdu mee akkuma feetan godhaa kaa jetteen rasuula rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam yeroo isiin akkana jetteen rasuula rabbii dukkaana keessa achi seenanii re'ee san fuudhanii nagaaf rahmanni rabbi isaanirra haa jiraatu gurbuu san qaqqabanii aanan keessaa gad jige aanan guutee re'een miila lamaan adda bantee abaabakrii gad taa'ee ilme nabi muhammad dhuganii dheebuu ba'anii abaabakri dhugee dheebuu ba'ee kulliin warra isaanii wajjin jiru dheebuu bahanii meeshaan mana umu macbad jiru guutuun aanan hin guutame takkaan agarre jette nam akkas bareedu nyaara irraa haasoftee hidhii isaanii bareedina irraa haasoftee funyaan nabi muhammad ibsitee boqoo isaanii maddi akkaan babbareedu ka turungoo fakkaatu kana salawaatu rabbii wasalaamu alayhi irraa haasoftee quba isaanii irraa dubbattee morma isaanii qal'aa ibriiqa fakkaatu warqii fakkaatu san rifeensa irraa haasoftee dugda isaanii irraa dubbattee garaan isaa borcii hin qabu garaan dhiibu jettee yoo cal'isu kabajaa fi ulfinatu irraa mul'ata jettee takkaa namni akkas nama faarse takkaa namni akkas seenaa namaa namarraa hime takkaan jiru seenaa keessatti kan hundarraa hime dhaabattee achi rasuuli rabbii salaama irratti qara'anii galateeffatanii biraa baha rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafsan guyyaa saddeet karaa kanatti fixanii ganda gargaraa jabala rukubaa bulanii bushaymaat biraan tarkaanfatanii gaara gaara isin argitan kana keessa deeme rasuula rabbii akka anaafatti har'a islaama taane islaamummaa miidhayne akka anaaf har'a ati waan addunyaa tana dhufneef barree eessarra akka dhufne maaliif akka dhufne garam akka deemnu akka nu barruuf gammoojjii har'a nuti mukayyafa qilleensa banannee buna dhugaa shaayii dhugaa bishaan marraa digdama soddoma dhugaa karatti bakka adda addaa dhaabataa piizaa fi nyaata kaanii lukkuu jijjiiraa deemnu kana kana keessattuu dadhabnee of jibbi- of jibbinee of dadhabnee nabi muhammad kana keessa tarkaanfatte nagaaf rahmata rabbi irra haa jiraatu oowwa biyya kana dhakaa biyya kana argitanii dhakaa rasuula rabbi keessa deemaa turan

Barii halkan deemu aduu dhokatanii lafti gubaa kanaa hawwi jabaannaanii goggogee afaan jaraa beelaa dheebuudhaanii ganda uumimaa ba'e kanatti goranii duraan dubbatamee yaadachiisuu banii isinis naaf dhageessu abdiin qabaanii maalirraa barannaa jechuudha wajjinii yoo laalle qalbiini.

Diinu kanaa diin islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan sila islaamni
akkanatti karaa kana dabre rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam cinqaa dhoowwa karaa kanaa dheebuu karaa kanaa dadhabbii karaa kanaa dhandhamaa nagaaf rahmanni rabbii isaanirra haa jiraatu osoo bal'ifachuun isaa malee osoo danda'u akka fedhe jiraachuu

karaa kanatti dheebuudhaan bakka meeqa miidhamanii awwaara keessa rafanii awwaara keessa ka'anii guyyaan saddeet guyyaan seenaa kasanuu adwii baqatan kasanuu karaa takkaa deemamee hin beekne karaa jajallataa keessa deeman nagaaf rahmanni rabbi irra haa jiraatu karaa kana keessa nagaaf rahmanni rabbi isaanii irra haa jiraatu qasaman birabbi ittiini wazzaytuuni

Qubaa'iin ganda banii Amri bin Awfi warri Madiinaa Nabi Muhammad Makka irraa ka'an jedhee simannaaf isaan eega. Guyyaa Rabbi uume kana hunda gabbayanii kuun muka gubbaa bahee muka timiraarra kuun mana gubbaa bahee wayita aduun oowwitee lafti akka malee bilchaate dadhabanii aduu keessaa hafuura baafachuu gara manaa deebi'an. Guyyaa Rabbi uume kana hunda nabi muhammadiin osoo eegan gaafa akira nabi muhammad jabala gaara eh, masjida qubaa'itti achi bayan yahuudichi tokko muka timiraa gubbaa bahee rasuula rabbii arge haa qad jaa'a jaddukum alladhii tantadhiruuna akaakoon isin eeydan dhufe jedhe akaakoo nabi muhammadiin baana sallallahu alaihi wasallam akaakoon isin eeydan dhufee jira dhufee jira jedhe achi warri madiinaa guutuun gabba'anii simannaa warri

geejjiba Faaximootaa kan jedhamu Faaxima- Faaximoota jechuun dubartoota gaafsan Aba- Aliyyi ibn Abi Xaalib Makkarraa hijiraa duuka dhufte ijoolleen intala Nabi Muhammad Faaximaa intala Hamzaa Faaximaa Faaximaa gara shaniiti dubartiin inni gaafsan dhufe maqaan isaanii hundi Faaxima geejjiba Faaximaa jedhamu imalli Aliyyi ibn Abi Xaalib Makkarraa kaasee qubaa itti Nabi Muhammad Oromiyaatti dhaqqabe. Achi wal dhaqqabanii guyyaa sadi naannoo san turanii boodarra guyyaa Jum'aa ganda Banii Saalim itti goranii achi salaatanii booda galgaluma guyyaa Jum'aa san Madiinaa isaanii qubatan Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam har'a karaa san deemaa jirra imala san keessa jirra gara Madiinaa Rasuula Rabbii deemaa jirra inshaa Allah yeroo achi geenyallee ka wal agarru ta'a nagaaf rahmanni Rabbii isaani irra haa jiraatu ummata muhammad nabi muhammadiin isa haqaa qalbii qulqulluun itti amanu warra fafakkeeffatu miti warra har'allee sunnaa isaaniitiin faayamee sunnaa isaaniitiin hallamee bareedee duniyaa gubbatti illee namaa fakkeenya ta'ee jecha keessatti gocha keessatti waan afaan isaatii bahu eeggate gocha isaarraa waan bahu eeggate seenaa bareedduun duniyaa tanarraa galu Rabbi nu hunda haa taasisu biyya seenaa biyya taarikaa biyya imimmaanii biyya yaadannoo of keessaa qabu ka dhakaa dhisii biyyee dhisii lafti isii yaadannoodhaan guutame madiinaa tanallee makkaa makka tal mukarramaallee rabbiin isin haa fidu ammaaf haa gahuu deddeebisee rabbii waliin nu haa gahuu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu